yn ennill, to, mm. gym mawr. Trobwynt ddoe, sy'n ti'n gweud? Wel, mae'n mae, mae drobwynt bob wsos yn mynd. Ydy, a mae'n uh, mae gret i weld bod y ras yma am y bencampwriaeth yn mynd reit lawr i'r diwedd. Um, mae, mae o'n... Diolch ddim wedi bod cweith mae'r agos o hyn, ys blynyddoedd o blynyddoedd. Mm. A dyn ni'n gweld Gareth Bale yn y cefndir yma, mm. sgorio ddoe. Uh, gret i weld o, sgorio dwy mewn dwy mm. i uh, Tottenham o'n. Yn dechrau dangos chwaraeon mor dda gydio ar yeah. ôl dechrau Reit slow yn Tottenham ddeud y gwir, so mae hynna'n dda. Ac wrth gwrs, 'wan bod Tottenham 'di a 'di ennill ddoe, Man City 'di colli, mae'r ras am y pedwerydd lle dal i fod on efyd, so grêt 'de. Neis bod Harry Redknapp 'di cadw ffydd yn Garth Bale. Yndi, a wel dwi'n sôn yn aml iawn pan dwi yma t'wod am Redknapp a ballu a rheolwr mor dda ydi o a'r people skills da gynno fo, so t'wod na grêt 'de, mae o mae'n grêt bod o wedi cadw ffydd yno fo. Dyma'r sefyllfa ar hyn o bryd, Spurs ma' rai' gweud yn edrych yn gyfforddus yn bedwerydd fan'na? Yym wel, Swn i'n dweud hynny. Pwy a ŵyr? Ie, pwy a ŵyr yn dde. Twa, mae rhwngddyn nhw a Man City, swn i'n dweud. Mae Lerpwl allan ohoni, mae'n brif rwy'n dweud. Wel, mae Berig Everton ddal fyny fel Lerpwl, ffordd o'r tymyn. Ie, mae Tudur yn falch o'na, fi'n meddwl. Ond ie, mae, mae Arsenal, rhyw fydd yn falch, Ebsi, mae Arsenal, diolch Ebs, uh, dal yn gallu ennill. Wel, yndi, ond... A mathemategol? Yndi, ond sgyn nhw gwanaeth goli am o'r dda'r ddau dîm i'w chi pen nhw, ond uh, eto, tos nhw'n gallu gorffan, mae gen nhw gêm o'n llaw, a so mae gret gweld nhw'n gorffan, wel, mor agos a hynny, ti'n bod, so ni'n gallu gorffan efo Jyst tri pwynt rhwng y tri uh, tîm ar y brig. Newn ni edrych at uh, gêm Arsenal yn y man, ond nawr dyma'r uh, detholion ar gyfer gwobr chwaraewr y flwyddyn PFA nos Sul nesa. Um, pwy sydd fyna? Fabregas a Drogba fi'n meddwl yw'r llun yna, ond maen nhw'na a Tevez a Rooney. Ti'n cytuno gyda'r um, rhai sy'n yna? Dwi'n cytuno bod y pedwar yna yn bendant yn heiddi i lle ar y rhestr fer. Ond? pedwar ydyn nhw wedi cael tymor da iawn. Wel, mae jyst yn bechod dweud y gwir um, bod rhestr fer mor gyfynedig. Um, mm. So ddim ffynwyr yna er enghraifft. Na. Yym a so fe jyst yn neis, ma' 'na lot o chwaraewyr eryll yym wedi ca'l tymor da, so neis iddyn nhw ga'l cydnabyddiaeth. T'od rhaid ni fod yn onast, Rooney sy'n mynd i ennill o, ma' 'di bod ar blaned arall yym ar adega tymor yma, ma' 'di bod mor dda. Ond o ran amddiffynwyr ma' pobl fel Richard Dunne yn Aston Villa 'di ga'l tymor da, yy Patrice Evra Man U, a o ran blaenwyr hyd yn oed er bo' 'na lot o heini ar y list, o ti'n meddwl am bobl fel Darren Bent yn Sunderland, dros ugian gôl tymor yma, Zamora, wedi bod yn wych i Fulham yn enwedig felly yn Ewrop a ballu, a hyd yn oed, ocê, ella os mae'n haeddu ennill y peth, ond mae Craig Bellamy wedi cael tymor gwych, t'mo'? So 'sa'n neis gweld rhai o'r chwaraewyr llai yna'n cael cydnabyddiaeth jyst o ran bod ar y list hefyd. Um, dwi'n ama fysa i gyd chwaraewyr o yn uh, Fortune, Craig Bellamy, cofiant, dyna fo. Ie, yeah, mae'n siŵr. Uh, pob un o'r rhain wedi sgorio i, dros 20 gol tymor yma. Gret am y gyngrair, ti'n gweud? Um, dwi'n meddwl bod yn, dwi'n meddwl bod o'n hysbyseb da iawn, dweud y gwir, yn dangos bod yr uwch gyngrair um, just yn gyngrair sy'n gret i watchad i'r yeah. uh, cefnogwyr. So, yeah. Mae yna uh, chwarae, uh, chwarae positif, uh, chwarae ymosodol cyffroes i watchad. Mm. Um, digon o gols, lot o chwaraewyr, twa, chwaraewyr gorau'r byd yn chwarae yna. Yeah. Um, so, ti'n cymaru fo efo rhywbeth fel Serie A, mm. sy'n mm. uh, lot mwy o ganolbwyntio'n draddodiadol ar amddiffyn efallai. A mae'n yeah. ma dipyn gwell gyngrair i watchad, dwi'n meddwl. Ok, un o'r gemau prynawn yma, Wigan yn ebyn Arsenal hanner awr wedi un. Gem bwysig i'r ddau glwb. Mm. Fel nes ni sôn yn gynharach, mae Arsenal dal i gallu ennill, ond mae Wigan... Dyn nhw'n yn saff. Um, mae nhw bron yn saff erbyn hyn, swn, swn i'n ddeud. So, um, chwarae teg i Martinez. Um, oedd i bob tro mynd i fod yn anodd i unrhyw un ddod yna i Wigan ar ôl yr holl lwyddiant o brws mm. i gael. Ac, oce, okay, mae Martinez wedi cael ei ddangos i fod yn naif ar y degau pan mm. gollon nhw yn Spurs, um, er enghraifft, o 9-1. Ond eto, mae o'n dda i weld o yn trio chwarae pêl-droed da a ballu. Yr unig beth sydd wedi mynd yn erbyn e ydy naifrwydd 'na. Ti'n cymharu, er enghraifft, ffordd mae Abertawe yn chwarae dan Sosa tymor yma a ffordd maen nhw'n chwarae fo o dan Martinez tymor dwytha. Mewn lot o ffyrdd, oedden nhw fwy cyffroes i watsiad Abertawe tymor dwytha yn chwarae. Ond eto, tymor yma, mae Abertawe, maen nhw'n canolbwyntio lot mwy ar ei amddiffyn, maen nhw'n lot mwy streetwise, os lici di'n gwybod. pryd ma roi hwf i'r bêl a peidio jest pasio del 'ma o gwmpas. Ie. Yym, a dyna pam ma nhw 'di neud e well ella. Ond na, chw- chwarae teg i Martinez, ma Wigan yn mynd i fod yn saff, so pob lwc iddo tymor nesa, t'mo? Sa Arsenal 'di neud yn well pe bai Aaron Ramsey 'di bod yna? Wel, dim jest Aaron Ramsey ma nhw 'di golli, t'mo, ma' 'na 'di- ma' 'na am ar adega tymor yma ma' nhw 'di colli lot o chwaraewyr pobl fel Arshavin hefyd, ond dwi me'wl na gollad fwya ella ma nhw 'di ga'l ydi Robin van Persie. Yym, ti'n edrych yn ôl dechra tymor, Arsenal yn sgorio fel odden nhw isio. Ie. Yym, odden nhw o' gynno nhw ar gyfartaledd oedden nhw'n sgorio dros tair gôl y gêm tan tua mis Tachwedd pam gath Van Persie i frifo ac ers hynny dyn nhw t'o' heb fod mor doreithiog heb sgorio gymaint o gols Yym ond eto t'od ma' ma' nhw'n drydydd a ma' nhw'n saff yn drydydd ond ma' Man U wedi cael problema yym efo yym an- anafiadau felly dechrau tymor Chelsea wedi gorfod gweld Drogba pobl yn mynd i ffwr' i chwarae yn Affrica hmm. Yym felly na fedri ddim jest deud na oherwydd anafiadau ma' nhw'n drydydd dwi'm yn me'wl. Sgôr y gêm?
Yym, wel, di Wigan rioed di curo Arsenal yn y gynghrair, yym, a mond unwaith tymor yma mae Arsenal di colli yn ebyn tîm sydd yn yy hanner gwylod yr uwch gynghrair, yym, felly dwi'n meddwl bod hi reit saff yn Arsenal sy'n mynd i ennill. Ond, wedi dweud hynny, mae Wigan wedi cael canlyniadau da, wrth gwrs, ebyn Lerpwl a Chelsea tymor yma. Ie, dyma'r sefyllfa ar waelod yy yr yy uwch gynghrair. P- Portsmouth wedi mynd lawr yn anffodus, pwy arall fydd yn mynd? Yym, wel, mae Burnley ar y ffordd lawr yn reit saff, dwi'n meddwl. Yym, dwi'n dwi recno bod Wigan yn saff wan. Yym,